Биш почмок 02. Сәлам, егетләр, кызлар. Исәнмесез. Ничек хәлләрегез?
Ә бик әйбәт.
Ярый.
Бу чирек финалдан нәрсә көтәсез? Бу чирек финалдан без яхшы кәеф көтеп калабыз. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтебезне мәктәбебезнең директоры Флёр Рәхимовнага һәм

Эй, егетләр, киттек урман эченә, чәйләр эчәрбез! Бөтенесе сорый миннән, ничек мин шундый яхшы формада калам? Чынлыкта ул җиңел, мин шифа суын эчәм. А я.
Ух, не там не шифосу. Ой, ой. Эстафирла, у не без мәллә.
Мин яңа татар киносында төшәргә тиеш идем, ләкин кастингны үтмәдем. Улым да үтмәде. Шулай. Бәхетле кеше генә дуслардан уңа. Чынлы сыка, карау сукмый, үзгәрми тәсел. Исәнмесез! Сезнең каршыгызда Лениногорск шәһәренең Бишпочмак ноль ике командасы!
Без Полезия сыйныфыннан һәм моның берничә уңай ягы бар. Без пәрдә өчен акча җыймыйбыз, чөнки ул взятка дип санала. Әйе!
Барысында да көзге бал, ә бездә көзге призыв! Әйе!
Без тарих дәресен укымыйбыз, ә Мухтар карыйбыз. Әйе!

Мине икенче посттан җибәрделәр. Сезгә первый, первый, я второй әйтергә куштылар. Ну, беренче на связи диегез. Ярар. Обстановкагыз ничек? Ну, обстановка әйбәт, эш бара. Ярар. Оныттым. Нуршәйләрегез бармы? Юк, нуршәйләре юк. Туктагыз, 21 нче гасыр бит. Телефоннар эшли, мәгез, яздырыгыз. Ә, точно. Нуршәйләре юк, бөтенесе яхшы. Мә, җибәр хәзер.
Полиция хезмәткәрләре арасында да мәхәббәт хисе була.
Сержант Садыйкова, тагын соң соңга калдың! Мин соңга калмадым. Мин маникюрда булдым, фитнеста булдым, спа-салонда булдым. Икән беләсеңме, җинаятьчеләр беркайда да юк между прочим. Бигрәк сәер синең информаторлар. Мин туйдым. Безнең мәхәббәт үтеп бара бит инде. Син миңа йолдыз бирәм дидең. Кая йолдызың? Алдамадым.
Менә бер йолдыз, менә ике йолдыз. Туктагыз! Нәрсә бу тагын? Беренче постан җибәрделәр.
Эй, монда җил тавышы гына. Яңадан язып җибәрегез. Мә. Туйдырдыгыз инде. Тормышта санаулы гына, иң бәхетле кеше генә. Сезнең каршыгызда Бишпочмак Бишпочмак ноль ике командасы чыгыш ясады. Без киләчәк полиция хезмәткәрләре, шуның өчен сезгә безнең белән дуслашырга кирәк. Дус полицейский, ул 500 еврог шикелле. Калсын, кирәге чыгыр әле. Бар була ул тормышта санаулы гына. Иң бәхетле кеше генә дуслардан уңа. Бишбочмак Нолике Лениногорск шәһәре. Алкышлыйк. Кызларны, егетләрне. Ярый. Жюри әгъзалары, сезгә карыйбыз. Нинди бәя куясыз? 1000 су смайлик, 2000 су, 3000 су смайлик һәм икесе елмая торган смайликлар. Менә шундый безнең нәтиҗә. Айваз. Бу очракта инде Э, мин кабатлармын алда минем коллегалар әйткән сүзне э, материалны э, ятлау җиткермәде яхшы номерлар да бар иде яхшы репризлар бар иде менә материалны ятлап өйрәнеп килү бераз гына эшне бозды әйе илназ күбрәк репетиция кирәк

Ташламагыз, әйе, менә шушындый чыгышлардан соң уңыш җыела арта.
Алга таба, давай, алга.
Рәхмәт бик зур.